सचू जी नमस्ते नमस्ते सर अहाँ समझिया मिथिला के संपादक छी जी आर चुनावी मौसम आबि गेल है जी ओना कुदरत के मौसम सेहो बड़ा मिथिला में अनर्थ कऽ रहल है जी जी लेकिन अमिताभ जी कहला जे बड़ा किसान सबके बड़ा नुकसान भऽ गेलै है हम्म बहुत नुकसान हो गया सर तऽ ई चुनाव ई मौसम में कने चुनावी बात भऽ जाए जी जी अहाँ मिथिलामे कांग्रेसक की देखै छी स्थिति मिथिलामे एखन कांग्रेसक स्थिति हम सन्तोषजनक नहि देखै छियै किएक तऽ कांग्रेसक जे वोट बैंक रहै ओ कन्वर्ट भऽ गेल छै एखन भाजपा दिस चलि गेल छै हमरा नहि बुझाइए जे अहू बेर जे छै से कांग्रेस बहुत मजबूत स्थितिमे रहतै तहन जे छै से अखन हाल फिलहालमे जे किछु इवेंट सब भेलैए तऽ ओ कांग्रेसमे एकटा नव अथी कऽ रहल छै आ अहिना जे इवेंट सब करैत रहत कांग्रेस जेना एखन नौकरी दो पलायन हटाओ यात्रा कन्हैया कुमार कयलनि शुरू राहुल गांधी बेर बेर आबि रहल छै तऽ जहन किछु ने किछु होइ छै संगठनमे पार्टीमे तऽ लोक जुड़ै छै ई चीज खतम भऽ गेलै नीक बात ई छै जे कांग्रेस अखन किछु ने किछु कऽ रहल अछि तऽ एखन अहाँ चर्चा केलहुँ पलायन हटाओ नौकरी दो यात्रा के तऽ अहाँके लगैया कि यात्रा से किछु हेतै या महज एकटा इवेंट बनि के रहि जेतै अखन एकरा हम एहि चुनाव में जे देखबै जे सोचबै जे यात्रा के बहुत प्रभाव निकलि कऽ औतै से हमरा नहि बुझाइए जे एतै किएक तऽ जे बहुत रास जे बात छै से धीरे धीरे छटै छै खतम होइ छै चुनाव तऽ आब नजदीक आबि गेलैए तऽ हमरा नहि बुझाइए जे एतेक जल्दी बहुत किछु होइवला छै मने कांग्रेसके हेतै ओ जे आर जे डी के सहारे जखन जेना आगू बढ़ि रहल छै तऽ ओ कांग्रेसके वएह फायदा एखन करतै लेकिन यात्रामे भीड़ तऽ बड्ड जुटि रहल है हँ बिल्कुल जुटि रहल है से कन्हैयो कुमारके यात्रामे जुटि रहल छै खास करके जे एकटा युवा वर्ग छै जे अखन कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलले या ओकरा अपन भविष्य जे छै से तऽ एकदम अंधकारमय दिखा रहल छै तऽ ओहिके जे समानांतर कन्हैया या राहुल या तेजस्वी जे छै से रोजगार के बात करै छथिन मु- अम, मुद्दा के बात करै छथिन तऽ ओ युवा के प्रभावित कऽ रहल छै से आगू के दिन में हमरा बुझाइया नीक जे छै से कांग्रेस के लेल हेतै राहुल गांधी लगातार जे छै जाति जनगणना के गप करै छथि

मिथिला मे मिथिला के सवर्ण जे अहाँ कहलहुॅं कि भाजपा के दिस चलि गेलै से की कांग्रेस की एक साइड से किछु लौटत ई एकटा नीक चीज भेलै आओर राहुल गांधी के जे अखन आयल रहथि किछु दिन पहिले जे बेगूसराय मे कार्यक्रम रहनि पटना मे रहनि ओहिमे ई बात ओ एक्सेप्टो केलखिन हँ जे कांग्रेस से गलतियाँ हुई हैं तऽ आ तकर जे छै से आब ओ मने जे पहिले जे ब्राह्मणवादी हेबाक ठप्पा कांग्रेस पर लागल रहै तऽ हमरा बुझाइए कतहु ने कतहु कांग्रेस जे छै से ओहिसँ निकलऽ चाहै छै आ तैँ जे छै से बहुत रास चेहरा सब जे छै से सामने आबि रहल छै आ युवा नेतृत्व युवा लीडर सेहो कांग्रेस बढ़ा रहल है जी जी जी अब प्रदेश अध्यक्ष सेहो युवा छथि प्रभारी सेहो युवा छथि कन्हैया कुमार युवा छथि जी तऽ ई जे युवा सबके तिकड़ी आ कन्हैया कुमार अचानक से बहुत एक्टिव दिख रहल छथि बिहार में तऽ लालू जी के या तेजस्वी जी के ते बड़ा ई नागवार गुजरैत हेतै हाँ बिल्कुल गुजरैत हेतै चूँकि अ, तेजस्वी के तऽ म, लालू या हुनकर जे पार्टी छै आओर जदि ओ तऽ सी एम के रूपमे प्रोजेक्ट करै छथिन लेकिन जब कन्हैयाके जनाधार बढ़ै छै अथी होइ छै तऽ भऽ सकैए जे ओ सी एम कैंडिडेट होइ भऽ जाय तऽ ओ तऽ कम्पिटिटर वाला बात हेतै तऽ ओ तऽ निश्चित रूपसँ नागवार लेकिन जखन कांग्रेस लड़बे करत कांग्रेस के दावे छै पचास साठ सीट के तो सीएम के उम्मीदवारी केना कांग्रेस के हेतै एहि चुनावमे पहिलो कहलहुँ जे चुनावमे कांग्रेसके बहुत नीक रिजल्ट जे छै से आर जे डी से अलग भऽ कऽ नहि भेटऽ जा रहल छै ई ठीक बात छै जे युवा सभक रुझान बदलि रहल छै ओ आबि रहल छै लेकिन बहुत जल्दी जे छै जे कांग्रेस सत्तामे आबि जायत ई हमरा नहि बुझा पड़ि रहल ताहि दुआरे मुख्यमंत्रीके तऽ कोनो गपे नहि छै कोनो गप नहि छै कांग्रेस के तऽ आरजेडी के संगे मिल के लड़े के है तऽ ओ तऽ हम बहुत लोग कहे छै जे ई कन्हैया कुमार ई सब कहन के कांग्रेस बार्गेन पॉलिटिक्स कर रहल है आरजेडी से कि जे ताकि बेसी बेसी सीट लऽ जा सके है तऽ कि अहाँ की लगे है तऽ बिल्कुल हमरो अखन वएह बुझा रहल है जे ओ बार्गेनिंग के अथी छै जे अ, कोना सीट के संख्या जे छै से बढ़ायल जाय आओर सीटके संख्या बढ़ै छै तऽ फेर जहन जब सत्तामे अबै छै तऽ ओहिमे गुना भाग करैमे नीक होइ छै कोनो जमाना मे मिथिला कांग्रेस के बैटल ग्राउंड रहे मिथिला से कांग्रेस के पैघ पैघ नेता भेला आब तऽ युवा नेता सब कमे एहन कोनो पैघ नेता तऽ नहि रहला मदन मोहन झा छथि किछु आर नेता सब छथि त कांग्रेस के की लगय या अहाँ के की फेर से कांग्रेस मिथिला में अपन आधार मजबूत क सकत की बस अहिने हवाबाजी बात रह जेतै नहीं पूरा- ये तऽ कऽ सकै छै अ, अपन जनाधार मजबूत किएक तऽ अ, अखनो जे छै से अ, किछु पुरान लोक सब एहन छथिन जे अ, कांग्रेस के बदला जे कोनो पार्टी के वोट दै छथिन तऽ ओ एहि दुआरे वोट दै छथिन जे हुनका लग बुझाइ छनि जे हमरा लग कोनो विकल्प एहन नहि अइ तैँ ओ आन पार्टीके वोट दै छथिन जँ कांग्रेस सुदृढ़ होइ छै आ ओ ई एकटा नीक बात देखा रहल छै जे ओ अपनाके जे पहिले जे ब्राह्मणवादी अयबाक ठप्पा लागल रहै ताहिसँ ओ अपनाके अलग हटा कऽ देखाबऽ चाहै छै जाहिमे सफल भेलै तऽ निश्चित रूपसँ जे छै से फेरसँ जरि जमा सकै छथि एकर मतलब आबे वाला दिन में मिथिला में कांग्रेस के किछु स्कोप अहाँके लगैया कि कुछ भऽ सकैया जी जी बिल्कुल चलो सचू जी बहुत बहुत धन्यवाद आप समय दिला बहुत धन्यवाद धन्यवाद